רופט מיך אן א איד און ער זאגט מיר, ארנאדי דו גייסט רעדן אויף גיבור? מיין גאנצע גבירה פון שמירת עיניים איז נאר אויף דיין גיבור. איך קען נישט גענוג מסביר זיין וואס גיבור מיינט פאר מיר, און איך וויל דערציילן א פערסענאל סטארי. דיר גיי איך שיקן די ארידזשינעל אימעילס אז זאלסט וויסן פון וואס מען רעדט. דער איד האט אן אפוינטמענט רימיינדער און ער איז אין א מורא'דיגע מביכה. וואט איז די פראבלעם? די פראבלעם איז ער איז איינגעשטעלט אין א געוויסע ארגענעזעישאן וואס באקומט געוויסע געלטער פון די פעדעראל גאווערמענט. כדי צו באקומען די געלט איז דא יעדע צוויי יאר א אודיט וואס אלעס אלעס מוז שטימען אלעס מוז קלאפן און די איד איז א יעקישע פונקטליכע מענטש מען קען אים אודיטן אן א נאוטיס ענד עווריטינג איז וואן האנדרעט פערסענט פערפעקט ער האט אבער געהאט איין דאגה זיין דאגה איז אז די אודיט איז אין פערסאן ס'קומט אראפ איינער פון די פעדעראל גאווערמענט. ס'איז יעצט די צייט פון זומער, אנפארטשענטלי איז עס א פרוי, און איך דארף ענק נישט מסביר זיין, זי קומט נישט אנגעטון צניעות'דיג, און ער דארף זיצן פארנט פון א פרוי א גוי'טע, ער קען נישט גיין צו אן אנדערע אפיס, ער קען נישט גיין צו אן אנדערע שטוב, ער מוז הענדלן איין פעיפער און נאך א פעיפער און זי מוז מעיין זיין און זי מוז אים פרעגן וואס איז פשט אין דעם. ער איז געוועזן אזוי צעבראכן, אזוי פארציטערט, ער זאגט מיר, כ'האב נישט געוואוסט וואס צו טון, ס'איז געקומען יענעם אינדערפרי, כ'האב געדארפט ארויסגיין נאכן דאווענען, כ'האב געדארפט גיין אין אפיס, הענט און פיס האבן מיר געציטערט, כ'האב אריבערגעווארפן די טלית איבערן קאפ, כ'האב געזאגט קאפיטל כב בית מיט דמעות שליש, כ'האב פשוט געוויינט צום אייבערשטן, דארט ווי די פסוק זאגט, הושיעני מפי אריה, כ'בעט דיך ראטעווע מיך, איך קען זיך נישט העלפן, איך מוז, איך מוז זאלסט מיך. כ'האב נישט קיין ברירה, איך בעט דיך רבונו של עולם, טו ס'איז וויניג כלבים, איך ווייס נישט צו טון, כ'האב צוזאמגעלייגט מיין טלית, כ'נעם מיין טלית און תפילין, כ'גיי אריין אין אפיס, און איך זע אן אימעיל, און איך גיי עס פארליינען אין ענגליש, ווייל ס'איז וויכטיג איך זאל עס הערן, גוד מארנינג ראביי, זי שרייבט אזוי, איי דעוועלאפד עי סאור טראוט לאסט נייט, ענד איט איז נאט בעטער דיס מארנינג. און זי שרייבט אז די וועגן דעם גייט זי נישט קענען קומען אין אפיס, זי בעט אויב מען קען זיך צושטעלן אז זאל קענען גיין אויף א פאון קאל, זי האט געבן א נאמבער צוועלף אזייגער זאל מען אריין רופן. דער איד זיצט דארטן, ער קען נישט גלייבן, ס'איז די ערשטע מאל, ער איז שוין אין דעם מוסד זיבעצן יאר, ס'איז די ערשטע מאל אז זי זאל שרייבן א בריוו, ס'איז נאכנישט געענדיגט די נעקסטע אימעיל, מען האט איר געשריבן טענק יו פאר בינג סאו קאושעס און צו אים זיך צושטעלן, אוודאי אונז פארשטיי מיר, און זי שרייבט. איים סאו סארי, איי דזשאסט העד א פאון קאל אין פלעיס אוו א דיפרענט מיטינג. איך זעה אז די סאור טראוט איז מיר שווער אפילו אויפן טעלעפאון צו רעדן. איך בעט אויב ס'איז מעגליך איך זאל קאמיוניקעיטן מיט ענק דורך אימעיל, כ'על ענק בעטן וואס איך דארף, ער טוט עס צוריקשיקן. זאגט מיר דער איד אזוי, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל געראטעוועט ווערן, פון ר' איהס אסירות פון וועלכע כ'האב נישט געהאט קיין בריידע האט מיר רבונו של עולם געהאלפן אז זי האט די ערשטע מאל אין היסטאריע געקענסלט און מ'גייט מאכן א פאון קאנווערסעישן, א פאון קאנווערסעישן וואלט אויך געווען צוויי שעה אויפן טעלעפאון, און זי מאכט זיך זייער זייער זיס און שיין און מ'קען נישט מאכן חילול השם, האט דער רבונו של עולם געטוהן נאך איין סטעפ, איך גיי אפילו מיט דיר נישט רעדן, איים גאוינג טו עקסטשעינדזש אימעילס, און אין לעס דען טווענטי טו מינוטס אן די אימעיל, נישט גערעדט קיין ווארט, נישט געזעהן גארנישט. איז אלעס געווען מסודר. טייערע ברידער, ער האט מיר געזאגט דער איד וואלט צו גענומען די אפשן פון א זאאם וואס וואלט געוועזן נארמאל היינט אין די ביזנעס וועלט וואלט איך זיך געקענט עפעס אן עצה געבן איך מוז נישט זעהן פונקטליך איך מוז נישט קוקן פונקטליך פיין נישט קיין זאאם נישט קיין פערסענעל וויזיט נאט איווען א פאון קאל אלעס איז דא אן אימעיל פרעד ארידזשינעל דאקומענטס.